Hey, con ta? Mi nomber ta Eunice y mi quiere yama bo oficialmente bo bini na mi canal. Lo bo puntra bo mes, Ken ami ta? Kico e canal aki ta sisti di dje y tambe kico e tin aden pa bo? Tur esaki lo mi bay responde bo den e episodio aki. Keda pendiente te na final pa bo sa. Pa awor aki mi ta kere bo sa kaba ken mi ta, mi nomber ta Eunice, mi a nase na Kòrsou, mi a biba práktikamente henter mi bida na Kòrsou i aktualmente mi ta bibando na Hulanda. Lo bo puntra bo mes pakiko bo a bai laga Kòrsou, pakiko bo a bai laga solo laman, bientu. Calor, cayente. Mi ta mi ta haci mi mes e pregunta ey constantemente. Pero e razon pakico mi a bini Hulanda bek, enton hopi hende tambe sa cu mi a bisa inicialmente cu lo mi no bin Hulanda bek nunca, y ta besey nunca bisa nunca. E razon cu mi a bin bek tabata pasobra mi tabata sinti falta di algo. Na momento cu mi a caba mi bachelor den comunicacion, mi a bay pa Cor-sao, mi a traha ocho aña na Cor-sao. Den e ocho añanan ey mi a cuminsa mi mes compania tambe cu tabata Lucera T Communications. Pero na final mi tabata sinti cu falta algo, tabata tin un cos cu no tabata fulfilling. Mi a lanta un dia y mi a dicidi, ok, mi ta clara cu esaki, mi no ke sinti asina aki mas. Mi ta bai buska kiko mi falta y e ora ey mi a dicidi cu mi ta bin back Hulanda. E ora ey akina na mi a traha tambe den mercadeo y tambe mi a caba mi Master den Media Innovation. Pero manera mi ta bisa it's all about the why, pa kiko. Pero den e geval aki pakico mi a cuminsa e canal? Tin diferente razonnan pakico mi a cuminsa e canal. Un di nan ta paso mi kier inspira otronan pa crece y mi kier comparti mi sabiduria, tur loke mi sa di mercadeo, comunicacion digital, tecnologia, mi kier comparti cu nan tur. Pero no ta tur bia esey ta posibel Papia, personal, i ora mi a disidí ei pakiko mi no ta bai kuminsá un kanal, i mi ke yuda hendenan krese, no solamente den kompanianan pero tambe personal, i esaki mi dies ne ki ta un bon manera pa mi konektá ku hende riba un otro manera i tambe un tiki mas entertaining i no konstantemente business to business. E di dos motibu ta ku konstantemente bo ta tende si bo tin un portafolio kiko tur bo hasi te ainda. Komo un persona ku a traha riba e nivel stratégiko ta hopi difísil pa bo mustra un persona kiko tur bo a hasi. I ta p'esei mi a sinta pensa i mi a yega na e solushon ku mi ta traha un video i pa asina mi por Plika kiko tur mi sa, anto kon mi sa i kon mi ta adaptá sierto kosnan na un situacion i of solucioná un problema. I e di tres rason ta, manera bo san probal den e teaser, mi ta un introvert. Pa ami tabata hopi dificil pa sinta dilanti camera anto papia paso meestal mi tabata pa tras di camera i esaki tambe a pone cu mi kier a haci algo otro. Semper mi ta bisa hende, Si bo mester pensa outside of the box, si bo mester bai outside of your comfort zone. E ora ei ken ami ta pa bisa abo bai outside of your comfort zone si ami mes no ta hasi'e? I esei tabata e rason eigenlijk tambe pakiko mi a disidi ku mi ta bai hasi'e. E lo dura un tiki largu pero mi ta bai hasi'e eventualmente si. I mi ta hopi kontentu ku mi a tuma e paso aki pa asina mi mes a semper krese den mi branch. E siguiente pregunta ku lo bo tin ta, Kiko lo bo bai papia den bo videonan? Den mi videonan lo mi bai papia mas tantu di teknologia, komunikashon digital i merkadeo i tambe kon ami mes ta haa om ku e introvertheid ku mi tin. No ta un palabra. Pero kon ami ta bai om kuné i kon kiko òf kon i kiko mi ta hasi pa mi por yega na mi metanan? E proseso, tin te un proseso tras un esei lo mi bai papia mas di chet den e siguiente video ku mi ta bai saka. Entonces keda pendiente pa esei. Manera bosan por a nota e kontenido ta bai ta na ingles i tambe na papiamentu. E pakiko mi a disidí di hasi na dos idioma ta paso ingles ta un idioma global, hopi hende ta komprondé i papiamentu nò. Hopi bia, pa bo konektá ku hende òf pa hopi hende komprendé mas mihó, bo ta hacié na e idioma ku nan ta sinti mes mas kómodo aden. I komo mi ta kina nan, di un manera òf otro mi ke duna bèk na mi isla. I na final, esun e pregunta di mas mas mas mas mas importante, mi ta kere bosan ta puntrando bosan mes ta what's in it for me? Kiko bosan tin na tur e vidionan ki? E meta di e videonan aki ta pa yuda bo i inspirá bo pa krese, pa siña bo algu otro pa bo por inkorporá den bo bida. Pero e kos di mas mas mas mas importante, kiko abo lo saka afor di mi kanal? Lo bo saka inspirashon pa bo krese? Lo bo siña kosnan nobo pa bo apliká den bo bida personal òf trabou pa bo por reach your goals, pa bo logra bo metanan? I na di tres lugá, haña inspirashon kreativo pa asina bo por apliká den bo bida òf den bo trabou. Mi ta spera bo haña hopi lek di Saken Mi Ta, Kiko e kanal aki ta i kiko abo tin na mi kanal. I mi ta kere ku pronto nos lo wak otro atrobes di e siguiente episodio. Si bo tin kualke pregunta òf komentario, òf bo ke pa mi papia riba un tópiko spesífiko ku bo tin un pregunta di dje, Manda mi un email of drop un message den mi inbox. Pero mi ta laga e tekina nan pa asina mi tin hopi mas cos di conta den e siguiente videonan cu ta bini. E ora ey nos ta wak otro den e siguiente video. Ayo! Bo ke sa mas? Corda subscribi, like, share y laga bo un comentario atras. Te otro bia!